Joseph Muscat jinħatar Mexxej Laburista fis-6 ta' Ġunju 2008. Il-Leader il-ġdid tal-Partit Laburista huwa Dr. Joseph Muscat.
Grazzi tal-fiduċja lid-delegati. Ilu kważi ħames snin Mexxej tal-Partit Laburista. Fabian mit-tim ta' Xarabank jagħmel ġurnata ma' Joseph Muscat. Immorru Bur Marrat, id-dar ta' Joseph u Michelle. Joseph u Michelle ilestu t-tfal għall-iskola. Tmur l-iktar li tħobb tilgħab mas-subien. U dejjem tiġi b'xi girfa ġdida ninnota kuljum. U xejn.
I only have one. Eh, one, insomma, one li tidher, imma għandek waħda fuq għajnejk, ara. Dejjem iqum magħna u iqajjem it-tfal u fil-fatt ilbishom hu. u ehm, jgħaddi dik is-sija magħhom qabel imorru l-iskola. Lil Fejbin, Joseph jgħidu li filgħodu ikunu jafu x'qegħdin fil-ħin skont il-cartoons. Nittajmjaw ruħna nafu li qegħdin eżatt naqra fil-ħin għax nafu biex jibdew jispiċċaw il-cartoons.
Ġew kif qegħdin bħalissa bħala qegħdin qegħdin
linja, linja qegħdin, linja qegħdin, linja qegħdin. Għax nibdew nibdew bil-xismu Winnie the Pooh. Mbagħad tnejn ta' x'ismu hawn ta' min x'ismu mbagħad dak ta' wara. Jake and the Neverland Pirates. Jake and the Neverland Pirates u mbagħad Doc McStuffins. Ah, jew Zuzibra. Ġbir kartuns kollha. Niskeda la filodu ta' filodu, filodu kartuns, jekk kif tillhom dan l-istazzjoni bidlu xi ħaġa jitfawna bon. Meta jkollhom il-holidays huma fil-fatt nispiċċaw Ingerfxu r-rutina. Etoile u Soleil tew min u twieldu ftit xhur biss qabel Joseph sar mexxej tal-Partit Laburista. Niftakar li kien l-iktar mument li niftakru ferħan kemm illi nafu lil Joseph.
Joseph għandu kollox bit-tewmin tiegħu.
Dak iż-żmien għamel l-affarijiet tat-tfal kollox xtara hu. Joseph dejjem isib ħin għat-tfal. Darba minnhom kien hemm U koll il-vot ta' divorzju niftakar jiena u ġifir kemm id-diskussjonijiet u kienet l-sports day imma xorta ġie. Pero l-iktar uħed disciplinat mit-tim kollu li il-ħin tiegħu mal-familja jagħmlu. Fil-fatti kolli anka jien problemi d-dar biex nispjegara li Joseph isib iktar ħin mal-familja li nsib jien. Għandu time management tajjeb ħafna. Ġifieri kull meta ġie kritikat li jkun tard mhux veru. Ġifieri jkun jew xi vintawha jew inkella tort ta' xi ħadd ieħor għax litteralment għandu time management verament tajjeb. Bewsa?
O Michelle twassal it-tfal l-iskola. Ma' Joseph noħorġu mit-tagħlim. Minn Bur Marrat, ma' Joseph immorru fl-istudio ta' Bondi Plus

Xejn, hux.
Il-ħabib tiegħi s-Sur Bondi naraw naqra kif ħammorru is-soltu, is-soltu, is-soltu dejjem nistiednu biex jitla' miegħi fuq xi palk jidher fuq xi billboard. Se nara llum kif ħammorru. Lejla tajba nqafu mal-edizzjoni tal-lum ta' Bondi Plus.
Jispiċċa Bondi Plus.

Tgħidlek dek kif ħareġ mit-television.
Kull fejn imur, Joseph jiffirma l-ktib li ħareġ dwaru fil-bidu tal-kampanja elettorali. Nifsi ġajna nitru għahna.
Thank you, ħafna. Thank you. Tal-kelmet Kumbinazzjoni Joseph jiltaqa' ma' raġel li Joseph kien biegħlu l-ewwel karozza li kellu, Mini Minor. U żgur li niftaħ Mini Minor, tal-Mini Minor. Kien xtara, kien xtara il-karozza li kelli jien. Jeda f'dak il-ktib. Eħel, eħel, edha fil-ktib. Meta xtajta, 19? Naħseb xi ħaġa. L-ewwel karozza qatt kelli kien xra dan is-sinjur. Għada għandek il-karozza. Dik dak id-dispjaċir li għandna.
Joseph ikompli miexi lejn il-pjazza tal-Bult. Fi hawnhekk isib folla tistennih b'ċapċi publiju. Fil-pjazza, Joseph Muscat jindirizza lil dawk preżenti. Fadal l-aħħar ftit jiem. Komplu mexxu dan il-messaġġ ta' għaqda, dan il-messaġġ ta' tama.
Mill-Birgu, immorru għal żjara qasira fl-Università ta' Malta. Hawnhekk Joseph iżur attività tal-Grupp Universitarji Għawdxin. Fitmim iż-żjara, Joseph Muscat jindirizza lil ġurnalisti. Il-biraħ fil-ħodu kif kont qed nitkellmu għamilt esperjenza li fil-verità eh, qatt ma kont għamilt qabel. U mill-università ma' Joseph Muscat immorru l-ġim. Issa l-ġim. Eh, U ċċekkjaw li sewwa żarbu nara. Before mbagħad nagħmlu l-after. Attenti fuq. Issa l-before mbagħad naraw l-after.
Joseph ibiddel u jibda jitrenja. Kif jinnexxilek issib il-ħin f'din l-iskeda tant impenjattiva biex tiġi Sieq tliet kwarti siegħa il-gym. Din għalija huwa l-break tiegħi.
Dan għala. It-trainer ta' Joseph Muska. Vera bizzarbum jitrenja. Għad, għad, għad ma jitrenja bizzarbum.
Ma' Joseph nitkelmu dwar it-tfal. Imma ġenet immissjom.
Il-listrina din missjaħhomx, imma il-fatt li. Mal-ħin kollu b'mira.
Eħe, imma huma qed jifhmu. Jiġifieri huma jifhmu li qed tiġri xi ħaġa differenti. U t-tfal xi jgħidu meta jaraw lill-Papa fuq il-billboards? Anzi, anke l-interpretazzjoni ta' meta jkun hemm xi billboard negattiv fil-konfront tiegħi jew hekk, nippruvaw nagħtuhilhom interpretazzjoni iktar biex ngħidu hekk ċajtiera. Ġifieri meta kien hemm eżempju tal-Papa tagħhom b'wiċċu mpenġi aħmar u l-Prim Ministru wiċċu mpenġi blu, it-tfal qalu li how come they have face painting on them, daħasbuhom tal-karnival u l-karnival kien il-ġimgħa ta' qabel. Ma ġibux darba bil-bortijaj bħal imalu. U Michelle ħarġet bit-teorija he's blowing kisses to the world. Mhux hekk da. Issa ħammur neħħasel ħalli lessu ħalli nibqgħu sejrin għax-xogħol inkomplu.
Imorru l-ħamru, iċ-Ċentru Nazzjonali Laborista. Dan Ray Barbara, l-assistent personali ta' Joseph Muscat. Joseph jiekol xi ħaġa u jagħmel xi xogħol fl-offiċċju tiegħu.
La, fuq id-dita. Nirrealizza li japprezza ħafna l-momenti meta jkun waħdu. Allura anka ħinijiet minnhom kunu spiċċajna meeting li jkun daqsxejn jahra jkollu ġen biex eh, kulħadd joħroġ il-barra mill-uffiċċju jagħmel dak il-ftit ħin biex eh, jiġi ftijaw u jkollu ftit ħin għalih. Huwa bniedem li jfittex ħafna l-moment waħdu. Ġifieri ġieli pereżempju mort inħabbatlu l-uffiċċju jien, ma jiftaħlekx tinduna li qiegħed hemm, imma jkun ikun f'dak il-mument importanti għalih li jkun waħdu, jirrifletti, qed jaħseb, però l-mument waħdu Joseph ifittxu. Fuq l-iskrivanija Joseph jurina rigar li tawh it-tfal. Ara xeħlew vera, u dik il-ġebla ara xeħlew. Għal Joseph, waħda mill-iżjed deċiżjonijiet diffiċli li kellu kienet li jiddeċiedi li jitlaq minn Brussell u jikkontesta l-elezzjoni għal ħatra ta' mexxej Laburista. Ftit wara l-elezzjoni ġenerali tal-2008, letteralment kellu ammont kbir ta' nies jiġru wara jħabtu l-bib, u jien kont eh, wieħed li mill-ewwel eh, tkellimna fuq din il-possibilità mort id-dar tiegħu u vera rajt li Joseph hemmhekk eh, jaħsibha bis-serjetà, ġifieri kien Kien mument diffiċli.
Il-kuntest kien Joseph illi kellu karriera ta' suċċess bħala MEP, kien sejjer tajjeb, he liked what he was doing, ġifieri kien he was enjoying the experience, kien ġobbi mħalla saħjar mill-leader tal-oppożizzjoni, kellu twins għadhom kif jitwieldu żgħar, u allura l-qabża minn MEP għal kariga ta' mexxej ta' partit politiku kbir f'pajjiż fejn il-politika partiġġjana hija daqshekk, il-qabża setgħet dehret kbira ħafna. Fl-istess ħin li niftakar li kienet deċiżjoni diffiċli ħafna, hu kien x'aktarx l-iktar wieħed li kien iffukat u kien qed jiżen kull pass u kull min kien qed ikellmu u kif se japproċċja bl-aħjar mod dak il-mument. Mument li Joseph kien imdejjaq kien meta miet ħabib u kollega, it-tabib Karl Kirkop. Ġiena qatt ma niftakar lil Joseph daqshekk sogħbien, imdejjaq, jifhem illi mhux biss tilef Membru Parlamentari, imma li tilef ħabib u li dak il-ħabib kellu familja. L-iktar mument ta' diqa li niftakar lil Joseph kien meta miet Karl Kirkop.
U issa jmiss li mmorru San Ġwann. Hawnhekk Joseph Muscat iżur xi ħwienet. F'dawn l-okkażjonijiet, Joseph Muscat ikun kuntent Iżda fl-aħħar snin, wieħed mill-aktar mumenti li kien ferħan kien wara d-dħul tad-divorzju. Li kienet l-ewwel nett prinċipju li hu kien ilu jitkellem dwaru sa minn qabel ħareġ għall-kariga ta' mexxej. Ġifieri xi ħaġa fundamentali li kien jemmen fiha u rid u rid. Però meta ġiet id-deċiżjoni per se, fil-partit wieħed jiftakar kien hemm kien hemm opinjonijiet differenti. Allura raf terma talih kien importanti ħafna, mhux tant li jintrebaħ ir-referendum biss, il għaliex u kien xtaq, u allura ħadem għalija u kien motivat fuq imma li jżomm laqda fil-partit. Minn San Ġwann Azzurri, għall-attività taħt it-tinda tal-Partit Laburista. Joseph Jasal. Jilqgħu lill-Mexxejja Municipali, Joseph Muscat. Joseph imissu attività oħra f'lukanda f'San Ġiljan. Hawnhekk se jattendi għal laqgħa ma' artisti Maltin. Joseph jagħmel diskors qasir. Joseph jidħol ukoll fil-kċina tal-lukanda. U jsellem lil ħaddiem. L-għaxra ta' billejl. Issa morru d-dar, naraw xem tajjeb. Għaxi da dik laqqa skilt. Le. Ma Joseph nitilqu mill-lukanda biex wara ġurnata mpenji, Joseph jirritorna d-dar. Għalina meta jiġi kmin ikunu xi disa ta' billejl, tkun xaġa kbira l-ek jiġi eżempju f'xi disa disa u nofs, nkunu għadna, it-tfal ikunu għadhom tilajn, jorqdu eżempju, tkun xi ħaġa vera kbira. Kif jasal id-dar, Michelle għadha kif lestiet l-ikel u Joseph malajr imur inaqqar. Dalgħodu kelli ftit ċans għamil daqsxejn sup u issa naqra selid u affarijiet ħfief.
L-iktar ħaġa naħseb li nixtieqi li meta jħarsu lura it-tfal jaraw li l-papa tagħhom kien dak il-bniedem li dan il-pajjiż li politikament huwa mifrud bena dik iż-żerrija li